Għal ħajja ddedikata biex l-arti tkun aċċessibbli għal kulħadd. L-unur għal promutur kulturali li jmur għand Rosetta De Battista. Fisem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqakom għal din it-taħdita ma' Rosetta De Battista, ir-rebbieħa tal-unur għal promoturi kulturali fl-edizzjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Hello Rosetta. Hello Ray.
Kif inti llum? Ah. I mean, Hekk, eċitata biex nitkellmu biex naraw kif ħanqattaw din. Id-diskors żgur se jkun faċli miegħek, il għaliex ehm, kull meta niltaqgħu ma nifux impaċċu. Imma ħanibda b'di. Għanju nkunu daqsxejn uffiċjali qabel ma morru affarijiet oħra. Xi fisser għalik li inti rebbieħa ta' dan l-unur? Unur, unur. Mal-ewwel kif smajt kif l-informazzjoni ġiet kien filgħodu kmieni, u mal-ewwel naħseb fin-nies li għax xejn ma tagħmel waħdek fid-dinja, ġifieri mal-ewwel nibda ngħid grazzi hemm, grazzi hemm, grazzi hemm, grazzi hemm, grazzi hemm għax kulħadd ħaqqu, ġifieri waħdek ma tagħmel xejn. Ovvjament Kull darba li kelli ħolma għax forsi nara xi ħaġa li nista' nagħti miż-żmien tiegħi, dejjem importanti li tara min hemm madwarek li jista' jemmen miegħek u joħlom miegħek. Ġifieri qatt m'inti waħdek. Kull meta ltqajt miegħek fl-opportunitajiet li kelli meta ħdimna flimkien jew kollaborajna fuq proġetti oħrajn, Dejjem laqtitni xi ħaġa fik li inti għandek il-kapaċità li tidħol f'kamra u tibdel l-atmosfera u l-ora ta' kulħadd bit-tbissima tiegħek, bil-vuċi tiegħek kalma. Minn fejn iġġibha di? Hija xi ħaġa li bnejt matul iż-żmien, hija xi ħaġa jien naf li jispirak xi ħadd biex tagħmilha, xi ħaġa li ma taħsibx fuqha? Għala rrid id-daħqa
Meta ngħidlek meta kont żgħira, anki l-iskola, kien hemm teachers kienu jirrabjaw, kienu jgħidu li inti ħatibqa' titbissem. Fil-fatt, jew kelli għażla, jew nieqaf nitbissem. Jew nsib kif nibqa' nitbissem għax tant il-ħajja nħobba ħafna. U in-nies nħobbhom ħafna ġifieri nieħu gost ngħix. Allura għalija Eħe, li nitbissem, vera, jista' jkun hemm min jarani u jgħid, ma ci vuole biex ma nkunx irrid nkun hekk, ġifieri dik hija hekk. Imma fuq il-ħaġa l-oħra naħseb il-vuċi dik naħseb żviluppajta first of all jien kelli missieri kif ħanaqbad ngħidlek spiritwali mingħajr ma jgħidlek l-ispiritwali, ma kellu sens ta' hekk calm, stillness, anki wara l-ikel kont noqgħod bilqiegħda fuq il-balcony hekk, kważi ma ngħidux, lanqas hemm bżonn nitkellmu. Ma kien hemm dak il-kwiet. U dik naħseb inġorrha miegħi li tajjeb ikollok is-silenzju għaddej ukoll biex inti tagħraf u taqra kull sitwazzjoni. Paċi interna.
La qed issemmi t-tfulija tiegħek. Kif, Rosetta, kif missek l-ewwel darba mal-arti? Jiena nafa l-istorja. Maż-żgħira ta' ħamsa. Mhm. U tliet subien, u mbagħad gap kbira, mbagħad oħti u jiena. U oħti meta kellha xi seven, eight, kienet bdiet il-pjanu, faċċata ma' Miss Portelli. U u jiena kont three u four. U hi kull darba li tiġi d-dar mil-lezzjoni nara x'qed tagħmel, na, toħroġ mill-kamra hi wara li tistudja u nibda jien, u kont għadni żgħira ħafna, ġifieri. U mbagħad bdejt ovvjament nattendi. Il-fatt li forsi ngħid, eħe, l-eżamijiet kont immur tajjeb etcetera, imma oltre minn hekk, ġifieri anki biex ma naħsilx il-platti kont ngħid ħa mmur nistudja. Imma verament għax kont inħobb il-mużika u kont inħobb il-pjanu. U anki ta' età żgħira, anki kont inħalli xi note taħt l-imħadda tal-mami xi darba ħa mmur nistudja. Ġifieri minn meta kont żgħira niftakar li xi darba ħa jkolli nitlaq. Dak iż-żmien forsi iktar kien ikollok tmur u titgħallem u tagħmel ċerta affarijiet. Kont irbaħt competition ta' Biċa Mizzi Vassallo u mort darbtejn fis-sajf u l-ġenituri ħadu l-paċenzja ġew l-Ingilterra sakemm jien immur ġimgħa kors fis-sajf ta' sixteen u ta' seventeen mort Lake District u York u ilqtajt ma' pjanista li kienet tgħallem ir-Royal College u qaltli Inti missek tapplika. U tant għemlitni bil-kuraġġ għax biex tgħidli li tfajla kull min qed idoqq vera bravu u lili qed tgħidli applika. U insomma ta' xi seventeen, eighteen kelli boyfriend, kien ħa jmur jistudja Londra u bil-moħbi għamilt kasett, kasett! u għadtlu please Ħudha Londra meta tmur, dak iż-żmien kien differenti u ta' qed ngħidu 89. Ma kontx ħa tibgħat email jew. Le.
U da mar bit-tejp u niftakar imbagħad kitibli ittra biex jgħidli Rosa you sure? It looks really scary from the outside as well. U xejn, jiġifieri, imma xorta applikajt, aċċettaw, m'għadd xejn il-Ħadd, da jiġifieri May, June kien tela'. U July Hemm il-mami, dadi, tinsiex jiena l-iżgħar waħda u tfaj. U kemm kellha żmien qed titkellmu hawn? Jiena kont 17, 18, 18. Nidħol fil-living room qed jaraw television. U xej kont ili naħseb kif ħanajdilhom. U daqqa waħda ġiet li ngħidilhom Do you want a very unhappy daughter for the rest of her life? Jo tridu li t-tifla tagħkom tkun kuntenta? Tgħaddi għaliex qed tgħin? Qaltlu għax jiena sejra Londra. X'jiġifier sejra Londra? Aċċettawni Royal College u mommy tgħajjat u twerżaq dak iż-żmien. U daddy, in a way, għax daddy dak li kellu, eh, ġifieri minn ħamest itfal kollha nagħmlu dak li nħobbu. Ġifieri insa flus, agħmel li tħobb għax it will see you through. Hu kellu jagħmel il-kuraġġ u kuraġġ kellu jagħmel għax ma kinitx faċli li nitlaq. Propjament Homesick kont ħafna iktar homesick milli ħsibt għax jiena l-hero ħa mmur Londra u kollox ħa jkun all right. Batejt għax mhix faċli u kien żmien ieħor dak iż-żmien. Ġifieri kien hemm ħafna affarijiet kważi kull esperjenza tgħid di x'inhi għax kollox jaffettwak ta' dik l-età. Imma fl-istess ħin Allavolja mami kienet wersqet biex ma nitlaqx, hi kienet reżiljenti, jiġifieri jekk kienx hemm pilla bil-biki ma nafx kif ħa nkampa, kienet tgħidli issa oqgħod. Jiġifieri mhux oqgħod no matter what imma agħmel din is-sena u naraw kif kif inti. U kienet tagħmilli ħafna kuraġġ il-mami. U daddy ssapportjani ovvjament bil bil-fees kien hemm xi għajnuna wkoll imma bil-fees tal-kulleġġ, imma jiena mbagħad mal-ewwel bdejt naħdem. Ġifieri laqqas għaddew tliet xhur, kont naħdem ġo ħotel, indoqq il-pjanu, kienu jagħtuni forty sterling. Kienu kollha Taljani, jieħdu gost għax jien minn Malta, u dejjem iqabbdu lili biex biex indoqq. Ġifieri ħdimt fuq li ħdimt, bdejt ngħallem mal-ewwel biex inkampa u ngħix Londra. Tgħallem il-pjanu, iddoqq il-pjanu. Illum Rosetta ddoqq il-pjanu. Jiena darba smajtek żmien snin twil ilu. Ejja, jiena għamilt sa xi qisu 2011, 2012, kont indoqq ħafna. Jiġifieri it was something very important to me, the public performance. Il-ħajja hi li hi, ġifieri ma tistax tagħmel kollox. U ħa nispjegalek ħaġa, ġifieri ovvjament fi training kont isu concert pianist u dak kien u collaborative pianist, ġifieri kont inħobb indoq ma' ħafna nies jekk huwa Simon Abdullah Joslin jew Gillian jew Claire Massa, ġifieri kont inħobb indoq ma' mużiċisti oħra ħafna. Imma fl-istess kien, fl-istess ħin fejn ħaditni l-ħajja, Hija ħafna iktar is-sodisfazzjon li nara kif nagħmel li l-opportunitajiet jibqgħu jseħħu għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għall-ġenerazzjoni li tielaq imma anki għall-udjenzi. Jiena l-udjenza li hija 'l bogħod mill-palk ma toqgħodlix tajjeb, jiġifieri tant nixtieq li kulħadd min irid u min iħoss li l-art hija parti mid-dinja tiegħu li jkollu aċċess. Aċċess għal kulħadd fl-arti, jiġifieri dik kważi ħadet over li jiena nagħmel is-sigħat nistudja d-dar. Għamil kieku ġurnata kienet it-triplu, għamil biex ngħidlek il-verità id-dar indoqq. Ma għalija. Għalik. U għall-qattus. U x'iddoq Rosetta d-dar. U minn kollox, jiġifieri nista' naqbad il-kotba li kont indoqq, nista' naqbad repertorju li kont nafu, imma wkoll inħobb nimprovizza, jiġifieri jekk inkun qed nħoss xi ħaġa, anke nqum filgħodu, ngħid nerħiha, noħroġha fil-pjanu. Dik importanti ħafna għalija. Is-safe space da x'inhu? Iva, I mean, aħna jlek il-mużika, ġviri l-arti ħafna, ġviri l-arti oħrajn ukoll. Imma il-mużika, l-arti, iż-żvog xinu? L-ewwel waħda li tesprimi ruħek, li dak li għandek ġewwa tista' ssib kif tesprimih. Jiena naħseb jgħina ħafna nirreflettu ukoll anki internament. Ħassejtni hekk illum. Qisu, il-kuntatt li jkollok b'dik l-espressjoni tista' tgħinek tirrefletti ftit iktar. U tbiddillek il-perspettiva wkoll. Qisu l-bigger picture, l-arti vera tista' tgħinek. Qisu toħroġ minnha. Anki meta jiena nħossha meta nkun qed iddoqq id-dar, qisu il-ħin jieqaf. It's therapeutic in itself għax qisu d-dinja tisparixxi Ikollok dak is-space fejn kollox jieqaf. Jista' jkun li wara din it-taħdita ħa nsaqsik eżattament fejn toqgħod ħalli forsi niġi ngħix hemmhekk ħa nkun nista'. Ħa ngħidlek, bħalissa tantx tiġi għax qbadt l-accordion u qed nipprova nitgħallmu waħdi u naħseb kieku kieku kellek tiġi just fit-triq tiegħi tmur tiġri. Imma I love it ukoll. Għalfejn imma dal-bżonn biex tmur għal strument ieħor? L-accordion ħa ngħidlek I mean again kemm hemm żmien f'ħajja waħda imma vera nixtieq at some point li nsir kompetenti biżżejjed to be honest it's a self discovery jiġifieri qed nipprova nifhem l-istrument jiena imma mbagħad ovvjament immur xi lessons xi darba meta jkolli l-ħin. Imma nixtieq ħafna li indoqq ma' mużiċisti oħra u naħseb l-accordion Għandu ħoss vera jogħġobni jien. Vera hekk. Jekk it-tbissima tiġi naturali, meta ndoqq, ma nistax nieqaf. It, it fills my hekk, heart. Għidli, irrakkontali imma, kif beda dan ix-shift li inti imxejt minn mużiċista u taqla' l-għixien tiegħek mill-mużika billi ddoqq għal fatt li bdejt tidħol f'dinja oħra tgħin lil ħaddieħor u b'mod speċifiku fil-qasam tal-arti li tintuża bħala terapija. I mean, nista' nibda billi ngħid, tinsiex fl-89 ma konniex fl-Ewropa, ġifieri l-Ingilterra għamilt erba' snin Royal College, u mbagħad kombinazzjoni għax jiġu b'kombinazzjonijiet dawn l-affarijiet. Mort party, battu saqsejt il xi ħadd x'tagħmel dil-mara, qaltli music therapist. Għattilha llum. il-music therapy. U qabel ma mort l-Ingilterra kont għamilt sena hawnhekk psychology l-Università u music fl-ewwel sena tal-music course. Allura għedt, daw dinja m'oħra li vera togħġobni li jiena kurjuża fuq l-umanità kif naħsbu kif inħossu. U mbagħad il-mużika, ġifieri l-music therapy attiratni ħafna. Bdejt l-introductory course, university Surrey University u mbagħad komplejt biex nagħmel l-istudji fil-music therapy. L-Ingilterra dak iż-żmien ma kienx faċli li ssib il-job u ddeċidejt noqgħod u nibqa' naħdem hemm. Jiġifieri ħdimt fi skejjel fejn kien hemm tfal fuq il-spettru tal-awtiżmu u epilepsy, ħdimt fi djar fejn l-adulti jgħixu, assisted living, ġifieri għamilt ftit perjodu ta' ftit snin naħdem l-Ingilterra. Meta ġejt Malta, u din importanti, vera jien pjanista. Imma ma tantx naf pjanisti li jgħixu biss mill-pjanu, jiġifieri li tkun versatili importanti. Jiġifieri li għallimt il-pjanu kienet xi ħaġa li thank God kont vera nieħu gost nagħmilha u naħseb il-kors tal-music therapy kien għeni ħafna wkoll. Imma wkoll kont ngħallem ġo skola, għamilt xi disa' snin nagħllem naħseb kelli elf fil-ġimgħa. Ġifieri kont naħdem ħafna on the ground dejjem mat-tfal man-nies. Imma mbagħad ħabba l-fatt li kont qed indoqq fil-pubbliku, sirt naf ħafna iktar fuq it-teatri, fuq Teatru Manuel, fuq Spazju Kreattiv dak iż-żmien. Ġifieri jew nieħu t-tfal Saint James konna kien dak iż-żmien, jew Teatru Manuel u hemmhekk mill-klassi, Tgħid noħlom għax dejjem għandek toħlom. L-immaġinazzjoni jien għalija kollox. U ħlomt kieku minflok fil-klassi niftħu xi ħaġa t-Teatru Manuel fejn ikun hemm performances għat-tfal u bdejna bil-concerts għal zero to two u three to five. Niftakar dak iż-żmien is-CEO qalli bil-baby concerts ħa nibdew lanqas Ingilterra għax five plus. Le ma u qed ngħidlek kull mużiċist li kien jieħu sehem fi zero to two concerts Għadu jiftakar sal-lum, crawling babies kullumkien, imma it was a beautiful experience u t-Toy Toy għadu għaddej. Imma minn hemm imbagħad iktar you know jekk hu t-TMYO, il-Youth Opera jew il-Youth Theatre fejn kienet taħdem ħafna miegħi Denise mal-Holland, l-opri li għamilna through Toy Toy, hemmhekk vera ġiet l-imħabba iktar kif nistgħu nilħqu iktar nies. Teatru Salesian ukoll, li ħdimt ħafna, għamilt xi ħames snin u nofs, ngħin li l-komunità, teatri fil-komunità tant huma importanti. Vera diffiċli, jiġifieri bħala funding hija challenge imma importanti ħafna. U dik kulturalment fl-istorja ta' pajjiżna daw it-teatri fil-parroċċi eċetera kienu hemm fuq.
F'daqqa waħda waqgħu issa donnu erġajna qed naraw.
Yes, importanti ħafna. Għalfejn?
Tista' ttini eżempji għal. Għax l-arti mhijiex ta' ftit nies. Ovvjament hemm ftit nies li jagħmlu ħajjithom jistudjaw, jsiru iktar, iddedikaw ħafna sigħat u sigħat u sigħat. Ovvjament. Jiġifieri dik hija l-linja tagħhom. Imma li l-arti tkun ħafna iktar aċċessibbli għall-komunità tant importanti. Jiena t-Teatru Salesian Kont nifraħ inkunu hemm u daqqa jiġi da jgħix hemmhekk u jiġi jgħidli taf x'nistgħu nagħmlu hawn. U mbagħad tiġi t-tfajla taf x'nixtieq il-għalluqa. Jiġifieri l-ideat jiġu minn nies. Dik hija teatru tal-komunità li n-nies jħossuhom din hija dar għalihom fejn l-espressjoni tista' titwettaq. U tidher li din hija xi ħaġa li titkellem fuqha passjoni u li ttik l-enerġija. I love it.
Allura mbagħad il-popolazzjoni fejn hemm diżabilità. Għalfejn ikun hemm vulnerability? Is-soċjetà, is-soċjetà għandha kull kulur, kull tip, kull bżonn immaġinabbli. Hemm min f'dik is-soċjetà għad għandu ċ-challenges għax is-soċjetà mhix lesta għalih jew għaliha. Mhux għax ma tridx is-soċjetà. Mhux għax ma tridx, forsi għax tibża'. Forsi għax ma kienx esposta hi, allura forsi ma tifhimx. Forsi tkun xi ħaġa awkward, ftit skomda. Ġifieri anki fil-passat naħseb konna drajna ftit qisu li ma tifhimx kważi tmurx viċin. Jew taħrab minnu.
U taħrab minnu, ha. Ġifieri vera bħalissa ovvjament qed ninvesti ħafna ħin biex ngħin u nissapportja lil Mary Louise Coleiro Preca li għandha mission sħiħa li tikkrea empowerment hub u dal-empowerment hub. Imma rrakontali kif bdiet din l-istorja. U kif kif ġejt approached inti biex tagħmlu dat traġitt f'daqqa waħda u din l-opportunità li waslitek fejn qiegħda llum Villa Bianca, le? Mela ħa ngħidlek, xi sitt snin ilu ġietni opportunità naħdem il-Kuwejt u għamilt xi sena mmur u niġi. U kienet esperjenza għax Ma' direttur tat-teatru ħloqna opra u l-Kuwait qatt ma kellhom opra oriġinali. Kienu tawni xi texts ta' religious songs u mbagħad ħloqna storja. It was a real experience. Waqt li kont hemm rajt il-job advert Teatru Salesian għal administrator u ċempilthom għedthom forsi mhux administrator ma nixtieq ngħin. Nixtieq ngħin biex dat-teatru iqum fuq saqajh qisu. U bdejt hemmhekk. X'ġara mbagħad, u ħa nsemmi t-Teatru Salesjan, għax meta jkollok determinazzjoni vera għax tkun qisu xi ħaġa tispirak, tagħtik il-ħajja. Jiena mbagħad ġietni diagnosis titkera tal-cancer, kellha tkun. Imma kont għadni kif attiva għal Teatru Salesjan. U xej, one way or another, ħan ipa naħdem. U kont imma namel is-sijat id-dar, un bat norqot. Bat nerġa namel sijat. U ħloqna ġvir l-ewel program, eccetera, eh, għat-Teatru Salesjan. Thankfully, kollox għadda żmien tiegħu għax il-cancer mhux biss treatment x'ikollok tagħmel wara għax qed trawma, trawma fuq il-ġisem, trawma fuq il-moħħ, trawma. Ġifieri mbagħad biex. Fuqek emozzjonalment, oh, mhux hekk? Iva, ġifieri x-xogħol li mbagħad tibda tagħmel biex tieħu s-saħħa. U qisu qalbek tiftaħ mhux toħodha li għax għalfejn ġrali hekk, imma kif nista' nitgħallem minn din l-esperjenza. Imma meta kont vera ftit down u ħażin, niftakar ngħid, Sa kieku kelli mmur x'imkien ieħor. X'ħa jiddispjaċini, u għad xtaqt nagħmel ħafna iktar fejn jidħol music therapy u other arts. U kif qishom bdejt nieħu r-ruħ u nħossni tajba, tiġi telefonata u tkun Mary Louise Colero Preca u qed tgħidli li tixtieq għax tisma' ħafna familji iċ-challenges li kellhom mat-tfal biex jaċċessaw l-arti u l-mużika eċċetera. U qisu kienet, jiġifieri, wow, coincidence sabiħa di għax jiena kont qed naħseb hm, mank. U mbagħad li nintaqa' ma' Mary Louise taħdem fuq li taħdem u vera napprezza l-enerġija li għandha, nitgħallem ħafna minn għandha. Jien għandi enerġija wkoll, jiġifieri nħobb naħdem, ix-xogħol huwa importanti ħafna għalija u fi żmien sitt xhur dal-post beda jopera. Ħa nerġa' ngħid, lanqas ħa ngħid għax tfal u żgħażagħ b'diżabilità, In ġenerali fil-xogħol li nħobb nagħmel jien hekk huwa community theatre, hekk huwa t-toj toj li kont bdejt. Huwa l-aċċess, aċċess importanti. Issa aċċess għalik jista' jkun li meta jiena ħa nkun fil-kamra miegħek u inti ħa timprovizza miegħi, inti ħa titgħallem jew tesponi ruħek għal interaction iktar sostenibbli. Jista' jkun għal xi ħaddieħor, meta jiena nressaq wiċċi u għajnejja bid-diżabbiltà li għandi, imma hemm xi ħadd idoqq skont il-movements tiegħi, jien ħa nħossni iktar preżenti. Jista' jkun għal xi ħaddieħor li huwa on the spectrum, fil-mużika ħa jesprimi ċerta problemi li qed jaffaċċja l-iskola għax forsi hemm xi bullying ħabba diżabilità. Jista' jkun tfajla li laqtet it-thirteen years u f'daqqa waħda l-bieb il-ħbieb ma jridux li toħroġ magħhom u allura qed tikteb songwriting fuq dawk l-emozzjonijiet. Jiġifieri kulħadd juża l-mużika in a different way skont kif hu ħa jibbenefika minnha. Jista' jkun hemm xi ħadd li ħa jitgħallem u jkun irid jitgħallem idoqq. Ġifieri importanti li l-mużika u l-arti, ħa nerġa' ngħid, bħal proġetti oħra, mhijiex biex ngħid għax għandek tasal hawn, qisu this westernised idea li l-art hija hekk għal dawk il-ftit biex jaslu. Biex titla' fuq il-palk jew biex. Biex titla' fuq il-palk.
Tajjeb, sabiħ, għax anki dik l-esperjenza ta' udjenza li inti you're moved tidħaq, taħseb, tirrefletti, tara s-soċjetà, is-storja li qed tara hemm. Ma that living art jien vera togħġobni. Aħjar tagħtini script li huwa innovattiv tal-lum li għint lil xi ħadd joħloq għax kien hemm opportunità milli forsi xi ħaġa li mhijiex daqshekk li ma jkollhiex saħħa Tgħin lil dak li qed jisma' u jara jiżvolġi, you know, in his own. Imma wkoll allura fid-dinja fejn hemm id-diżabilità naħseb hemm ħafna xogħol li għandu jsir. Mhux biss, le, ħa nibda mis-soċjetà, mis-soċjetà li tkun iktar open għal kull persuna li hija differenti għax kull kull wieħed waħda minna għandna ċ-challenges tagħna. Ftit jidru, ftit ma jidrux. Ma s-soċjetà hija kolorita. Qed nisimgħek titkellem u l-isforz li qed nagħmel biex ma nidħollokx u nikkummenta biex tant qed nħobb pjaċir nisimgħek. Eh, tirrakkonta hija sopranaturali l-isforz li qed nagħmel biex noqgħod kwiet u ħalqi malu għax huma inkredibbli l-affarijiet li qed issemmi. Ejn kunu prattiċi għall-iskop ta' din it-taħdita tagħna. Tini eżempji, mhux issemmi l-ismijiet, imma xrajt jinbidel f'persuna wara li ġew għal din it-tip ta' terapija. Ħa ngħidlek ħa mmur lura fil-klassi, ħa nerġa' mmur isu anki 13 years ago. Mela kont qed nagħllem ġo skola u kont eh, semmejtilhom kas ta' diva eh, a few different interpretations biex kienu għadhom junior 6 jew form 1, imma biex jisu l-critical mind. Jekk nisma lil Maria Callas, jekk nisma lil xaħtiħor, kienet kanawa, jew xaħtiħor, Kif inħossni differenti, bl-istess biċċa mużika, kif qed nisimgħuha? U kollha fid-dlam, kulħadd bil mal-art, jisu bil-cushions, hekk dejjem nipprova noħloq esperjenza. U qed jisimgħu kollox, eċetera. Mbagħad għandhom jiktbu jew jgħidu l-xulxin X'inhi d-differenza li m'għoġbithom m'hemmx good and bad u right u wrong imma jien kif ħassejtni u xi tfisser għalija jista' jkun differenti għalik. Insomma, jgħaddu ftit ġranet u ninduna li hemm tifla mhix ġejja l-iskola u bdejt insaqsi, Qatt dik it-tifla x'kien ma rajthiex dal-aħħar? Qaluli għax kellha tumur f'rasha. Jiġifieri di għadha form one naħseb kienet. U vera ddispjaċini, ma kontx naf imma Jgħaddu xi xhur u ġiet lura l-iskola. Qed inke ara jaqbadni kullimkien għax niftakar għedtilha ma kontx naf kif inti so good to see you nżgħu qed ngħidilha. U qatt ma ninsa għax qaltli Miss, I just kept thinking of Casta Diva. Ta' xi ġifieri? Għaltli kull darba li daħluni f'dik il-machine kont nisma' dik it-tune. Ara jaqbadni kullum kien għax it can have an impact laqas inkunu nafu. Imma li that seemed to give her hope, keep her going. Forsi għenitha tintilef xi mkien isbaħ mir-realtà. Ara, dik vera laqtitni. Issa illum hawnhekk fejn naħdmu ma' 200, 220 different people, Tant hemm stejjer. Wieħed mhux bħal ieħor, waħda mhux bħal l-oħra. Nista' ngħidlek pereżempju outreach, nagħmlu ftit outreach, hemm persuna li di l-għażla tiegħu ilha issa għal ftit snin li jgħix fis-sodda. Ġifieri da biex joħroġ mis-sodda battikata. U jiqpa' hemm, you know, fil fid-dinja tiegħu. Music therapist bdiet taħdem, again naraw is it ethical li nidħlu fil-kamra tas-sodda ma with the right safeguards, etc. Bdejna. U dak ikun għajdlek, jiġifieri he's an adult with downs, non-speaking, Kieku kellek tara l-vidjows li aħna nieħdu internament biex naraw kif ix-xogħol qed jiżvolġi. Imma qisek qed tara conductor li dil-persuna f'xi dinja oħra għandu il anki kif idoqq il-keyboard meta jimprovizza tgħid ma qisu qisu kollox qed iħoss. Kull sekonda tagħmel differenza għalih. u bdew relazzjoni hu jdoqq il-pjanu jew il-kitarra u hi ddoqq il-flute eċċetera. Li wasalna issa minn October bdejna li joħroġ mill-kamra, imur ifittex il-music therapy room, allura id-dinja tiegħu għena biex hu jsib iċ-ċans fih innifsu li jiftaħ id-dinja. Triq dik storja. Storja oħra hawnhekk it could be tifel li huwa għandu some verbal ability imma it is not easy. Socialization, interaction. Jieħu ħafna kliem li forsi jintqalu, it becomes quite an anxious world for him. Fix-xogħol li għamilna hawn beda juri li anki jista' jikkomponi. U qed jikkomponi u jikkomponi u jikkomponi. U trid tarah illum, għax illum anki l-iskola jista' jqum u jippreżenta l-mużika tiegħu għax anki hawnhekk jekk ikollna pereżempju performance. Ħa nerġa' ngħid, importanti għall-ġenituri wkoll li jisimgħuni l-għan mhuwiex performing għax l-għan huwa l-espressjoni, l-opportunità li l-arti tista' tgħin dak li jkun ikun the best version anki if it means I'm moving more jew qed ninduna ħafna iktar li jien għandi impatt fuq id-dinja ta' madwari. Ġifieri importanti li f'dak il-westernised idea li l-mużika u l-art hija kemm inti bravu, ħa nkissruha dik ftit. Fhimtek.
Kredibbli, huma stejjer eċċezzjonali u jiena jemmozzjonawni ħafna meta nisma' dat tip ta' ta' stejjer u nimpressjona ruħi kemm fil-verità Huwa possibbli li ħajja ta' bniedem tista' tinbidel permezz ta' tal-arti u t-terapija. Hekk immorru lura fiż-żmien qabel ma bdiet Villa Bianca, kellna lakuna, kellna nuqqas, imma li għamiltu huwa inkredibbli u naħseb nistgħu ngħidu qegħdin tipo overscubscribed, le li laqqas intom ma stennejtu din din it-tibdila. Imma x'inhuma l-passi? li jmiss issa? Fejn huma l-isfidi? Il-passi, I mean hemm pass kbir u li l-Eċċellenza u l-Arċisqof għamlu pass kbir eh, billi ingħatat il-binja ta' ta' sawra. Hemm ħafna xogħol, hemm bżonn ħafna ħafna flus biex tiġi renovata kif suppost. Għax importanti li tkun kif hemm bżonn. Anki din il din id-dar kellna vera nieħdu ħsiebha bħala soundproofing, hemm ħafna spejjeż. Imma nisperaw li f'sena sa sentejn tkun l-empowerment hub. Issa, it-terapiji tal-arti ħa tkun biċċa kbira minnha, imma ħa jkun hemm ħafna iktar affarijiet fejn huma post fejn anki minn forsi sa dak iż-żmien ikun ħa kemm ħa mill-music therapy, imma darba fix-xahar jiġi grupp hemmhekk jew ħa jkun hemm kafetierja, jiġi hemm, jiġifieri ħa ħa jkun spazju fejn kulħadd ikun very welcome. U ngħid kulħadd għax jien nemmen li meta ta' sawra tkun you know qed tinfunzjona ħa tkun x'imkien għal kulħadd. Jiġifieri. Għalik, għalija, għal kulħadd. Jekk huwa għax hemm exhibition jew għax hemm xi workshops, jiġifieri huwa post għal kulħadd. Imma naħseb li ħajkun eżempju kbir ukoll għas-soċjetà.
Li qed nipprova nasal hu l-finanzjament ta' dan kollu, ma minn fejn ħa jsir? Għaliex Hekk fil-verità mhux se jkun hemm dal-finanzjament, allura dan se jibqa' ollima, le? Eħe. I mean, l-Eċċellenza, naħseb ftit hawn bħalha li huma determinati bħalha. Imma ngħidlek daqskemm taħdem, taħdem, taħdem, taħdem, anki, jiġifieri s-somma hi li hi mis-soċjetà hi tmur innifisha biex tirringrazzja, jiġifieri. f'livell nazzjonali bħala soċjetà jien naħseb sabiħ ħafna li r-responsabilità taqa' fuqna kollha, ġifieri min jista' jgħin, min jista' jgħin. L-individwu għax hawn ħafna individwi li jgħinu u qed jgħinu għal ta' sawra anke fil-ħin tagħhom għax kemm-il darba fis-sebgħa ta' filgħodu ġa tkun hemm għax xi ħadd ħa jgħinha hekk jew hekk. Jiġifieri ħa ngħid qabel il-flus l-uman x'jista' jagħmel għax hemm ħafna għajnuna. li jista' jagħti bil-ħin tiegħu anki biex jikklirja ċerta kmamar hemm anki għaqdiet li ġew jgħinu, firri hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Bħala finanzi, ovvjament il-businesses fejn jistgħu, is-social responsibility, ovvjament il-gvern ikollu jidħol jgħin għax hemm affarijiet li propjament il-foundations jagħmlu l-affarijiet li hemm bżonn għalihom, one way or another, jiġifieri ovvjament importanti l-għajnuna mill-Arts Council ukoll, ġa kellna ftit għajnuna, li dawn huma essenzjali.
Ok, qed naslu lejn it-tmiem. Tant morna f'toroq differenti nixtieq nerġa' niġbor niġbdek lura bil-ħabel. Għidli, Rosetta de Battista, għal xiex hija grata l-aktar f'din l-esperjenza tal-ħajja li inti ddeskrivejtha bħala meraviljuża. Vera każ li l-frażi bl-Ingliż life is beautiful temulha b'tant mod tajjeb inti u dejjem ħassejtha madwarek. Għal xiex inti l-iktar grata? It's, it's, I mean,
Life is a gift, l-opportunità li tgħix in such an emotionally um, vibrant life, ġviri li inti li nistaw nħossu, li nistaw eh, nesperjenzaw, hija xaġa anki fid-diffikultà ta' ma il-qalb kważi iktar xi kultant ngħid iktar ma tgħaddi minn affarijiet iktar il-qalb tinfetaħ għax tibda tħoss iktar għal ħaddieħor, tifhem il-ħaddieħor. Ġifieri li aħna kważi hekk, mhux għax kont qed naħseb f'din, what's, what's, kif inhi dik il-frażi, what doesn't break you makes you stronger, ma stronger, stronger than someone else, le, li jiġri qisu l-qalb tinfetaħ, tinfetaħ, tinfetaħ, dik l-esperjenza umana. U dik vera tatni tagħmilli l-kuraġġ li u, u fix-xogħol tiegħi dejjem nipprova ta' nipprova nara kif dak li jkun, jekk hija tifla żgħira, jekk huwa student li qisu ħadt drink miegħu bit-tim tiegħu ta' ta' xi ħaġa li kont involuta u beda jgħid li jixtieq jikteb script. Lallu jien ngħid kif ħa nitkellem, x'ħa ngħid, kif ħa nagħtih il-kuraġġ, għax da kapaċi. Dik sabiħa wisq fil-ħajja li mhux inti tagħmel xi ħaġa ta' li tgħin lil dak li jkun jara x'jista' jagħmel hu. Dik ara I'm happy to be part of it. Part of it.
Ma nistax inkompli b'aktar mistoqsijiet. Jiena dejjem ngħid, waħda mill-affarijiet għalija personali li dejjem ġalitni nevolvi u tkun stepping stone hija l-konverżazzjonijiet li jkolli min-nies. Illum ikolli nodda b'waħda wkoll Rosetta f'din id-diskursata li kellna flimkien. Part of the tapestry. Grazzi mill-qalb tal-ħin tiegħek. Nawguralkom ħafna aktar ħidma, speċjalment għal ta' sawra. M'għandux dubju li l-ħolma se ssir realtà. u nkunu nistgħu naraw il-riżultat tagħha fis-snin li ġejjin. Grazzi mill-qalb. Thank you very very much. Dik kienet taħdita ma' Rosetta De Battista rebbieħa tal-onur għal promoturi kulturali fl-okkażjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Nirringrazzjaw minn qalbna lil Villa Bianca li laqatna hawnhekk. Grazzi mill-ġdid.
Thank you.